andros o gi clyfar, mae o yn clirio tir mor hawdd, mae o'n gerddwr da tu ôl i'w ddefed, a mae gynnu fo afel da i ddefed, a mae hynny'n bwysig ofnadwy. Wel, mae Joc yn wrandwr da. Bil da o gi, mae'n ma, ma goes hir ac mae'n clirio tir yn ffast.
Yn ôl ym mis Medi, mi gynhaliwyd y treialon cwn defaid rhyngwladol yn Castle Howard, Swydd Efrog, ac mae deg i ddeud fod criw y Cymru wedi creu dipyn o argraff dros y ffin. Ar ôl dau ddwrnod o gystadlu brwd, mi ddoth â bum Cymro i'r rownd derfynol. gyda Dewi Jenkins o Dal y Bont ger Aberystwyth yn dod i'r brig yn cipio'r brif bencampwriaeth ryngwladol gyda'i gi joc. Sut brofiad ydy o i fod yn brif bencampwr rhyngwladol? Ti wedi cyrraedd pawb yma na i bob pwrpas yn do? Do, mae'n dechrau synco fewn erbyn hyn, os ti'n amser wedi mynd, ond ie, yeah, dal methu credu'r peth weithiau pan chi'n deffro'n bore. A yn deimlad arbennig. I gyrraedd y ffainel, gorfod Joc a fi weithio reit galed. Um, oedd y cloc yn erbyn ni a mi ath dafad i orwedd yn y ring. A erbyn ni, o'n i wedi cydio'n cortyn yr haff y gorlan, so o'n i'n methu dod o'na. Na, na. So o'n i'n dibynnu ar Joc, really, i, i roi amser iddi, a wedyn trio codi hi ar ei thrad efo defnyddio mantes y tir. Ie. A mi gododd hi, a diolch byth oedd swn i orffen, gyda 17 eiliad i fynd. 'Na ti. A wedyn, beth am y rhediad ar y diwrnod mawr te? Ie, wel, oedd hwnnw, ch'bod, yy, oedd bach o bressure off, o'n i 'di cyflawni be' o'n i isie, o'n i 'di cyr- cyrraedd y final, ch- ch'bod, a wedyn, nes i fwynhau y final, lot o Gymru fewn, a Ie? Mae pethau jyst mynd iddon ni, weud y gwir. Dydam bach o hanes Joc, te. Cardi yw Joc.
Yy, ges i e'n wyth wythnos oed gan Martha Morgan o Dregaron. Yy, cael e'n ôl fel syrfis am yr hen mos oedd efo fi. Fues i'n lwcus iawn, iawn o gael, yy, mos yn anrheg gan y diweddar Dei Jones, Llanillar. Angofiai byth o'r anrheg yna, a dyna'r ci Border Collie cynta i fi gael. Yym, a droiodd allan i fod yn un da. Mae'n bach o fechod fod Dei ddim yma i weld fi'n ennill, fi'n, ond fi'n siŵr fod yn edrych lawr efo gwên fawr ar ei wyneb yn rywle.
A thestun balchder o'r mwyaf oedd hi i'r capten buddugol, Aled Owen o Dŷ Nant ger Corwen. Yn arwain y tîm am y chweched tro eleni, i brofiad heleth o o gystadlu ar hyd y blynyddoedd yn amlwg wedi bod yn allweddol i lwyddiant y garfan genedlaethol. Ac ar ben bopeth, y fo gipiodd yr is bencampwriaeth ar y diwrnod terfynol. Felly Castle Howard, sut fath o gwrs oedd o? Wel oedd o'n wahanol iawn i ddweud y gwir. Um, pan ithon ni neu gynta, ni mod i o'n fawr iawn. Um, o'n i'n sefyll fel bas ni ar ben y bwncyn ma, yeah. ac yn edrych i lawr. Ac uh, ond uh, erbyn dall, mi oedd o dipyn mwy. Unwaith o'n i wedi carfod lawr i gwylod ac yn edrych yn ôl i fyny, ew, oedd o'n glamp o'n gwrs, ydyn de. Ie, yeah, ie. Yeah. A wedyn dau ddwrnod o gystadlu, wrth gwrs, a be oedd y disgwyliadau cyn i bethau ddechrau? Um, Wel,
wrth reswm, o'n i'n gobeithio, o'n i, o'n i di rhedeg yn, yn yr genedlaethol i lawr yn Sir Benfro ar y ddefed, reit debyg i bi oedd yn Castle Howard, llynde, mm -hmm. ac um, mi oedd yr disgwyliadau yn reit uchel, ac um, a felly bu oedd i fyd, ynddo, mi ar ni ennill y tîm yn diwedd ynddo. Felly cael pum peilod drodd i'r rownd derfynol, faint o gamp ydy hynny? O, gamp fawr iawn, ac yn dod i fyny i'r saith ucha hefyd, ynddo. Uh, just i dynnu dy goes ti rhywch ychydig bach, dau bwynt oedd yn ddi rhwng dda ti a Dewi Jenkins. Lle ath y ddau bwynt na?
Wel, um, ia, mi oedd hi'n agos iawn. Um, ac i ddweud y gwir, dydw i rioed wedi bod yn falch o fod yn ail. Um, ond mi oedd y ddau yn ni yn heiddi bod yna ac uh, mi o'n i wrth, um, wedi mlesio'n arw efo ffordd weithio byd mi yn anffodus, um, nath o ddim tra'n ôl yn dda iawn, ac y fan o gollais i hi. Um, ond dwi'n falch iawn dros Dewi.
Ar yr ochr fridio, Mae'r elfen o fagu a gwerthu llinach y cŵn wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac erbyn hyn yn elfen hollbwysig o'r byd cystadlu.
Mae'r oes yn newid, chybod, oedd yr treialon yn cael ei live streamo, so oedd 'na bobl yn edrych arni dros y byd i gyd. Um, sydd yn dda, os o'ch chi'n cael hwyl dda, ond os o'ch chi'n cael hwyl ddim cystal, oedd e ddim cystal job. Ond ie, yeah, na, mae Mae cŵn defaid drost y byd yn neis a mae diddordeb drost y byd i gyd. Na chdi. A beth am dy lwyddiannau di o ran hynny, o ran gwerthu? Ti'n bod, mae, mae gen ti gŵn, mae gen ti waed wedi mynd ar hyd a lled y byd mae'n debyg. Oes, oes, mae, mae, mae o galw am waed, chybod, o joc um, erbyn hyn. A uh, ie, yeah, mae'n edrych fel bod e'n bridio reit dda, mae hynna'n bwysig i fi, bod pobl yn hapus efo beth maen nhw'n gael. Uh, lot o had yn mynd drosodd i Seland Newydd, Awstralia, De Africa, Brasil, Argentina, um, yn y, wrth reswm, os ein costio lot iddyn nhw brynu ci, a be maen nhw'n neud wan ydy prynu rad ynde.
Mae'n amlwg fod Carfan Cymru wedi cael blwyddyn i'w chofio, ac mae'r dyfodol yn edrych yn addawol iawn i'r tîm cenedlaethol.
Os ydych chi'n sefyll yn llonydd ar y job yma, fyddwch chi yn cael eich gadael ar ôl, so na, mae'n ddigon o gystadlaethau i feddwl am blwyddyn nesaf, mm -hmm. a'r Yr nursery sydd o'n blaena ni ar gaea 'ma nawr so cael un neu ddau o rhynny'n barod. Be di'r cam nesa i Aled Owen? Dwi'n meddwl falle bod y ci o dro i dro yn ymddeol, mae Aled yn dal i fynd? Wel dwi'n gobeithio byddai'n dal i fynd am ddipyn. Rhaid fi drio cael y llaw ucha ar Dewi byth.
A dyna chi rybudd yn fanna ar gyfer y dyfodol i Dewi Jenkins a Her. Da iawn.